चलो ध्यान दो अरे सुकांत सोम सुकांत सोम जी एहि कविता के माध्यम से कह चाहे छथिन देखियो एहिमे की छै से कि हाथ हाथ छाप नहि आ फूल छाप नहि हाथ ए कतऽ हम छी अतऽ मेहनतिया मजदूरक कवि थिक सुकांत सोम जी जे हाथ मेहनतिया मेहनत की करै छै हाथ बिना हाथके सुति कऽ उठले है हाथ तोरा दुनू बान्हि देबो आ तोरा कहबू तू काज कर तू भरि दिन में एकटा काज तू कऽ सकै छै है ने तऽ वएह बात छै जे हाथ के ताकत देखेने छथिन एहि कविता में श्रमिक आ श्रम शक्ति के अनेक अनेक रूप अछि माने कि जे मेहनत करऽ वाला व्यक्ति आ मेहनती व्यक्तिके कते रूप छै से बतौने छथि माटि कोरि कऽ अन्न उपजा कऽ जी जीवन धारा दैत किसानसँ शारीरके दू फाँक करैत हँ मजैत धरैत मजदूर धरे धरैक उदाहरण द्वारा कवि एहि वर्गक लेल लोक उपयोगिता ओ अनिवार्यता देखल देखार कयने अछि यानि कि कवि कहने छथिन एहिमे की कहने छथि जे हाथ के की फेर देबही आ पुछबो क्वेश्चन तऽ बस दाँत खिसोड़ देबी टाटा फिस भऽ जेबै यह हाथ तऽ काज करैत अछि यह हाथ तऽ काज करैत अछि या हाथ माटि कोड़ैत फसिलक विकास करैत अछि इएह हाथसँ माटि कोड़ै छियै इएह हाथ फसलके विकास करै छै इएह हाथ जनैत अछि कतेक इएह हाथ जनैत अछि इएह हाथ जनै छै सुनि ले कनि

काज करैत अछि इएह हाथ छै जे एतेक काज करै छै इएह हाथ काज करैत अछि इएह हाथ जनैत अछि कि अन्तर छै ठाम कुठामक पानिमे समुद्रक नोनछराइन पानि आ गङ्गाक शीतल पवित्र जल खेतक फसलके मे कतेक लाभप्रद होइत इएह हाथ जनैत अछि आब कहै छथिन कि ठाम कुठाम जे जाइ छी आ पानि जे पीबै छी तऽ कथीसँ पानि पीबै छी हाथ से हाथसँ तऽ इएह हाथके इएह हाथ जनै छै कि आ- एहि एहिठामन पानिके केहन छै मतलब अथी कथी कहबै पानि कहै छै ने प्रत्येक पाँच कोस सात कोसपर पानिके स्वाद बदलि जाइ छै ओना तऽ पानिके कोनो स्वाद होइ नहि छै

खेत फसलके मे कतेक लाभप्रद होइ छै किसान जे खेती करै छै कतेक फायदा होइ छै कतेक नुकसान होइ छै ओ के जनै छै हाथ जनै छै इएह हाथ जनैत अछि इएह हाथ काज करैत अछि इएह हाथ गाछ कटैत साड़िलसँ टकराइत अछि साड़िल जनै छियै ककरा कहै हइ बीचवला भाग

इएह हाथ जनै छै कि हाथमे पड़ल कुल्हड़ि जनै छै कि गाछ काटयमे कतेक मेहनत होइ छै इएह हाथ काज करैत अछि इएह हाथ छै जे काज करै छै आ हमरा जीवनके आसान बनबै छै ओना आइ घरपर जायब सभके कोइ की करब हाथ बान्हि कऽ पाछाँमे राखि लेब आ देखबै आब काज करबै भरि दिन अहाँ पढ़बै लिखबै सभकिछु देखबै यादे कऽ लेब अपन यादो करैके लेल तऽ अङ्गुर चाही ने एना एनाके तऽ बिना हाथके किछु कऽ सकै छी नहि कऽ सकै छी ठीक छै ओहू चैप्टरके खतम कऽ देलहुँ